gin joma bet kapok chunye otur to ka chunye otur to kendo koro jakinda molo dhako to mondo chunye tur ineno chokruoge mang'eny kata kanisa chuo tin ga malomo tiende ni pek mar dak ok ni kuom chuo pek kod thagruok niga kod mine koro sama iyalo to mine winjo wacha piyo nikech wajachandre but koro waduga ne wach nyasaye ka onge mich matiyo alanda mang'eny malo mar dichwo kendo dichwo ka nigi mich e kanisa to mich ne wuok piyo moloyo ng'ama dhako lakini wawinjre ka gimomiyo awacho mano dhako nigi kinde mang'eny ma odichgo dhako chiew sa apar otieno okinyi oseiko nyithindo tero skul oduogo oluoko sa auchiel odhi dwaro alot sa aboro ogo pas sa ochiko odhi omogi sa apar osekelo chiemo chako ga tedo ng'atni kata kaka oruso leno odhi kode e lamo dodhi opaki yesu Amen. Dono kinde mar lamo onge go. To ng'ama dichuo, adier an kaka ng'eye, aparo ni be ibiro mang'eye kaka ng'eyeno. tiji mondiki miyude pesa ne midhiega kendo titieka tiyo Amen. emena Amen. kisea kuno tibet mana kama koro itimo oda gada dwaro nyuka gada dwaro chai in onge gima inyalo timo kata chia e ot kanyo kata minyalo medo e ngimani tiende ni kara wan ema wan gi thuolo mang'eny monego watim ang'o monego wadwar e nyasaye aken be wawinjo Hallelujah.
sama niseng'ado miya kocha midonjo koni korka warruok ka iluongo ni a gi thuoni ka onge ng'ama biro be mbele sahi ka e ng'ama dichuo i- useneno dhako manyuol mamucho ingo dwa nyuol okia kata jini e mitoka kata kuma odhi e kulo ndoye moketo kando to chako chukre onyuolga kisedonje mar warruok ka ka onge bembelesa ka en ya gi thuoni jamoko na winjo kopimani amen joka liech ka eka isedonje mane isedonje michako limo jumapil penjri iwuon ni to an kaka ng'ama dichwo are gima udwa natimie e kanisa ka Amen. ere gima adwa timo be mano ok onego wachi ni Mm. ni in onego ikia ipang kombe in kisedonjo to in emidwaro gima idwa timo pak yesu Amen. chalo kama chiemo oketie mesa oket gweno to oket ring'o to oket rech oket oket gik mang- mang'eny miketogi Mm. ok apar ni ibiro chuni gi rech ka ok idwar in me kisebet misenenogi kata pok ochak toko Mhm. tisego kwano ni anto gweno cha kamedo gi chunyni achiemba ni atieko opaki Amen. Eh, in igo kwano kata pok ochak ang'o kore ka ng'ama biro timo self service penji ni to jaduma kit ni mana mana gweno cha to gimeda gi chunyni to tiga tiga chiemo tiende ni kanisa ka ng'ato odonje chiki mokwongo timo mokwongo okwongo bedo gi yiero kendi owuon ni ka osekela to ng'ato ang'ata modonjo e kanisa en fuoni kisomo jokorintho mokwongo apar ga- gariyo muma wacho ni en fuoni mar kristo Yes. fuoni aparo ni wan joluo ang'eyo lweta ni ma fuoni bada ka ka nyaka ka fuoni kora ni ma fuoni mba en fuoni tielo en fuoni wang en fuoni um en fuoni dhok en fuoni it en fuoni wich en fuoni O- tielo kama nyono piny mano fuoni to fuoni gi teko oriw eka loso ringruok ng'at achiel miwacho nonyango ken wawinjore Kamano.
to ok gin onyango giluko giloso ringre onyango to ok gin onyango adwa ni iwinj kanyo maler kadwa kelo nige roho wan ema wagero ringre kristo to ok wan kristo sani wadwa ka keto kuom ranyisi tiendi ni ka wang'ologi kato waradogo e ndara to ito pod idong' kingima wawacho ni waradogo nyango e ndara koso warado gi tiyo nyango nyango to awe ka obet piny e dhode daka winj kudwoka warado gi tielo matinde ni tiyo nyango inyalo gol to nyango to pod odong' lweta inyalo gol gudu gola to pod odong koro lwedo ok en gudu gola gudu gola nitie iya ka en e muya Mm. en ema kogole Mm. to gol gudu gola Mano. lakini thuokgi Mm. gin gitiyo mana mondo gimed gudu gola ka gudu gola dwa chiemo to onyalo rie lwete to chiemo oa e mesa to dhi e dhoge to ok en gudu gola ji adi ma wuotho to onge bedegi donge ng'eny Mm. Kabisa. to pod gin mana onyango kata otieno Mm. koro gima atwa temo kelo once nisedonjo e kanyakla mar jokristo in fuoni opaki yesu Amen. kanyo koro in fuoni Yes. en gima lich sana ni mon tiyo iyudo ka mon ema tiyo tije mang'eny kanisa to chwo obet gi tache mane gise ng'iewo obet orito ang' noyal sa adi Mm. to an kaka ng'eyo kanisa madongo chwo ema onego ti mang'eny mon onego winj wach nikech kowache ni chwo gin usiku mane wan e wich en ga wich mane ma ok tigo e kanisani opaki yesu aleluya Amen. nikech wich en mne ot donge aparo ni wich en wich ma kata wuok e laro pod en ma wich koro kisechopo e kanisa to paro moro onego bi since na wacho muma wacho ni an dichuo an e wich wich ni onego akel e kanisa ka e yo mane onego ang'e ni onge gimoro em e kanisa manyalo miyo bishop kik yal aken gima winjre Amen. ee donja donja ni pap to mano in mipenjo ni biso aken soda kende ka ikoso soda gi pi aken buwinja Amina. ndio ndio ni itisado ka kom bishop kacha onge pi to onge soda Mm. kanyo e pinyo to bishop to onge pesa ka onge go soda kipenjo penjo la penjo bishop waluongi ni chieni kendo in gi chieng' maduong' ok nyal ok nyal diri nikech an ang'e ni ng'ama pache ler bet e kanisa kama to kosedonjo moselamo kaka ilamoga nyasaye kama osedonjo kaka obet ne nene to kotieko koting'o wiye to ong'iyo gimorem to kod bisop kom bisop cha joka dako pede to pi be nie tiende kanyo pi onge wuga wuga mos ka ng'ama ok ong'eyo Mm. dhi adhi e duka ng'iew kata pi adek nikech samoro ionge pesa Yes. pi adek en siling' piero auchiel 20 20 20 Mm. kele tiende kanyo koro bed piny sama an nyasaye gwedho ji asaneno ng'ato miluongo ni fred magudo ngos ane en, en, en, en ginene iluongo nang'o? laki sama Mm. fred ne chiwo mana pi kodonje kanisa kama to pi mo- wayudo ka pi oket kae madhi ma pi ariyo gi wiye to nowacho nowach moro ni jowado gimomiyo aketo pi un ukian mang'eyo to pe ne en ang'o ni ring'uru biro neno Mm. kane ochopo dakika mogik to fred ongus ma tweng' atweng'a e dier taon tweng' atweng'a sama owuoyo kodi ni nigi lande kendo ogero dalane modak e nairobi ka kokalo kuom pi kokalo kuom pi mane ochiwoga e tie jotich nyasaye ne en ng'ama dichuo mana kaka un kama Eh? aken be wawinjore Amen. mano tij chuok tij mon dhako bire kanisa ka dichuo ema okwongo kendo dichuo nego kuonge kanisa sa ariyo gi nus dongo wacho ni en e wich kendo en e jatelo kosan ma wich asomo gik kama opogore jowa to ang' ibed wichini mibiro sa ang'wen ibedo wich nadi to saa abich gi nus kode kidonjo ka janeko mu- mu- mu- mua e chiro opaki yeso Amen. to in be ming'eyo monego kila mtu ni mano to kosomo maber mano to onego gere kama in ing'e kaka onego some gi kaka onego gere ni mano to koro goya ang'e ni an ma koro goya mage ming'e choko Mm. to ka koro keti piny mopenji ni to mibet kama koro ing'e kaka isomo muma gi kaka igere ni Mm. ang'o mikwongo timo ka opaki yesu Amen. bing'e ni chuo kod mon onego bed ni kata we mon aket kando ane chokruoge chuo chuo onego bed ni donjo kata morning glory Correct. Tich ariyo osedonjo Mm. ni wewe gik ma wero ka ji onego weri e kanisa ka ji pok odonjo nikech magi ok nyal weri e service maduong wero gik ma wadwa werogi o wero maber kaka ng'ama puonjre to magi ok ji wero e service

ni adwaro jawer ok mapuonjore inigo joma puonjre ga iko ni idog idhi puonjri e nyoluor tiend ni main service gimomiyo iluonge ni main ok dwar ng'ama puonjre injili idwaro ja injili ok dwar ng'ama puonjre pako idwaro ja pako ok dwar ng'ama puonjre kia ng'ang'o kanyo be okayo ja keyboard ma kia go keyboard igini iluonge ni main opak yesu Amen. umeilgo onego yudwe kiloko kiswahili Uso kino kiso indu yien mana mar gok bech kom uso. Kuonde mulose carpentry. Amen. Nya donja.
Ai ne mama no ka. Amen.
Amen. Songa songa. Panda juu, panda juu. Biuru ka, songuru gi ka. Un ma wenu komni. Jomriambo moko wari.
Amen. Mm. Opak Yesu. Amen.
Onego bed ni ng'ama dichuo nikech wuoth omiye muya mang'eny. Kendo ng'ama dichuo riek molo ng'ama dhako kaka ung'eyega. To an kaka muma ng'isa, dhako riek malo dichuo. Kendo kanyo to kilokie pacha wich to duong' ndi. Kendo eteni wi. But kiduoge rieko, dhako loyo dichuo. Nikech Adam onyis maler ni mae olemo kik ucham. Donge mano ng'ama omi? En Adam. To dhako a kucho to kelo olemo achiel ma Adam ong'e ni mae to en machunga kata maembe. To Adam chamo. Kuom ji ariyo gere ng'ama riek. A to kuom ji ariyo gere ng'ama tek.
Dhako.
Dichwo tek. Apenji wadwa. Ere jakony ng'ato kuom ji ariyogi? dhako konyo ng'ama konyo ng'ato gi ng'ama ikonyore ng'ama tek ng'ama konyo ng'ama konyo ke matek sani ka mitoka matin mar, mar karo omoke chuo mano ayua dwakel marom kodi koso kelo maduong' ne ma ywaye koro kuom ji- kuom matin gi maduong' ere ng'ama oingo wadgi koro wan gi mon mon oingowa kendo keto gi bwalete kama kendo doli mogoli kuom mama monyuoli gi kuom weteni ni weteni jojuogi mibe yie midak kode dhako mineno no to kochuni ni dhi kanisa kata koyo ng'ich idhi opaki yesu Amen. kama temo kelo ni ng'ama dichuo en ye misingi ma ka ng'ato odonje kanisa to kwongo nene kirito injili mondo obi inene pako tinene dendo tinene neno ee owara nendi ber ndi kendo gin nendi konya koro neno koro wae kanyo koro cha- chake neno malo kaka nowari ee aparo ni ok wadonjo kadonjo ni ni jowadwa be koro nere ni joludwa ne ni tv ko wantie jaduo mama koro wan wewa walem eh, koro wadhi kode kamano eh, koro wan wana jogi kande kande ka nyinga beda memba mano to ibiro bedo kande to kendo in ibiro kelo ja- ibiro bedo jachandruok molo jochandruok kende e kanisa ka opaki yesu Amen. kanisa edonjo moseywayi mano ok rach nikech kata petro ka jona ywak oluwo rech to bang'e dong winjo wach koro kisedonjo ka wach mokwongo mi nyaka ikwong ing'e kata ni ilemo kuni an aleme ni apostol lik mabedo district rector ni opusuli aleme roho mabedo ng'ama duong' sama nowara kadonjo warruok naketo ng'eyo na ka te nikech nawinjo wach manyien ma pok awinjo moloko ngimana an kanye machako koneno kuonde mane an e district rector kaw kawuoye kech baka nachako district rector to to- to- to ajachode ei district na ni opak yesu Amen. kama nowarago e piny iluongo kama gambo katiye ba adhi uso adhi waro kong'o kisii to jamkute notelo mbelena kamae gi chupni e iye taya ba kalo kama iyale chokruok eh? tawinjo wach mar gony mar jomotue ma po mana ka denda tetni ka gima ne mowuoyo koda ka ne chopo sa ariyo otieno eka pacho oduogo tayudo ka jolweny pame wiya kama to koro nosiepna jochiende to oseweyi to pok owari Yes. gocho gi piny mondo iluong warruok Amen. nagocho ka piny maluongo warruok ni ruoth yesu war chunya an jaricho maricho nowena ka kanyo to ting'a jamukuteni chodwar mohom itera ba idwoka wuon be oparo ni wa- ni wakocho maya pesa to koni osiepna poko ma jalni pesa jalni oromo gi were mak ne ema osetimo ne ng'uono opaki yesu ne ok adok e ba nadhi kuma nogo e chokruok ka chokruok ne rumo medel ang'wen nawuok gi kanyo ma jo kanisa no nokawo ma dhi adak kodgi bang' wige ariyo gi nus kasewara roho mar nyasaye maler nopong'a iwinjo neno maler Amen. in ibiro kutu noketho kopong' gi rohoni kech ng'ama kopong' gi roho ema biro onge kar sadaka mogol mamoko pong' gi roho ema biro onge ka kanisa ni wang'ni ng'e nithe marach mamoko pong' gi roho roho kopong'i go to richo ok ine opaki yesu Amen. kendo kaka wadwa ni dhi mana chuko man eh ang'eni ma ma mana jachindo wadwa walam ni uru to ng'ama onge roho en ing'e ni ok wane kwadhi dhi kode en wane ma kode kama ogik opaki yesu in en ing'eyo ka wach isoyo ni biso ing'e ka wach isoyo ni biso ni biso ing'e ni gima timre akia ni bise pimo nyango Onyango to ing'eni en ka ng'e to en en ng'ama dhi. Opaki Yesu. Tiende ni idong' e ringruok. Akia ni owinjore jowar. Opaki Yesu tena sana. Ng'ama dichuo kosepong' kod roho. Ka kod ndiko jo-Hibrania ariyo matindo adek. Ne kisomo kadhi piny. Ondik niya, roho cha kosedonjo to ochiwo michne kaka en owuon odwaro. Kaka en owuon otimo nade? Odwaro. Koro ng'ato ditima mich mar yalo go ndonyo kuome awuoyo e chuo. mon wegi mon wegi obiro wuoygo bang'e yalo donjo kuomi puonj donjo kuomi unabi donjo kuomi tiyo ni nyasaye gi mwandu donjo kuomi oang'o wero kwen mi mago luongo ni wir mago to biro ma ng'ato ang'ata nyalo wer kata na jododo wer kanyo to ka ng'ato wachna ni mano mitna mago kadonji mago ok gin mich opak yesu asesomo mbe mag mich pok aneno wer gi pak mago onge magi iluongo ni wir opak yesu chuny ng'uono donjo kuom ng'ato miyud ka kanisa fuonde ne te oriwre kanyachiel moloso yesu akia ni be wawinjore Amina.
to ka koro in nyaka niyae nyaka nidonji ka ang'e ni dhi gi higa kata dweche auchiel ere gima omedre opaki yesu Amen. idong' mag kanisa wani owadwa kanisa wani owadwa kanisa wani mago ok kony opaki yesu Amen. gisedonjo giwar gima inyalo timo e kanisa kanyo Yes. akia ni be wawinjre jowadwa Hey! to kotami ng'iyo piny wadu datim ang'o ka to ka koro wadu dagi dhi ir mama muma wacho ni sama ne Pet- paulo gi sila oyudo ludia e dho yawo ka luoko ludia nowacho wach moro ni ka useneno adiera nasedoko jomoyie to wadhi ure oda matiende nitie kama jatich nyasaye be nyalo neno kigikie mawachini opaki yesu Amen. inyalo digni kipar ariyo to jatich nyasaye koneno omera itaneno kinyalo bedo inyalo loko Kiswahili, bi lok Kiswahili. En gima lich na ni ni- ni sama ja- ng'ato chung' kata kata dwa puonjo wach to ne jalo Kiswahili onge. To to to, to kichopo ka- ka- kama in workshop miwang'o welding no, to ing'e nyaka chuma inji adek gi Kiswahili ni chuma inji tatu.
Hallelujah.
Opaki ye.
Amen. ere ng'e inji tatu no kane e od nyasaye Come on. haleluya Amen. mi chonge minyuolo go ng'ato machon wacho ni an onyuola ka yalo ki an onyuola ka loko kiswahili onge an wacho kiswahili kwa bedo kodi kama to kakia wacho dhoga pek to keta pap naloko Amen. aloko maler Amen. amen Amen.
Amen. in ng'at achiel ok onya puonji kimiye nopuonji ochalo ng'ama wero wero wero wero zaburi Ni- sonna ne ka wuto unu ka ulama to an jehova nasaye na chulgo ni ka walame dong winjo ni ka walame somo somo dhi adhi apiny eka nyasaye nokoni omor kipake Iwinjo ka Nyasaye owacho, nomor kipake. Soda soda matin ochiwo ji. Mago ma- mago yamo. Opak Yesu. Mano mari be in ema iloso. Mit mobiro e yor puonj elo tie wach mondiki. Haleluya. Gimomiyo watim kaka jotich Nyasaye ma joyalo kata jopuonj en elo tie wach. amen Amen. kowacho ni msalaba ok adhi e bungu kawo yien tariwo ni mana ting'o msalaba wuon ang'eyo ni yesu ne min ang'o gi kawo msalaba wuon en kawo ting'na kenda ka ok ariwe jomoko koro gita roho fwenyona ni kara ok en msalaba mar yien akel wawire jomawina ka usedonjo mopong'u gi roho osiepnaga mopong' gi roho koluwore gi jokolosai adek e wang'e wacho maler ni ringre ne tho Mhm. otho ler kanyo opaki yesu ng'ama otho otho be kata idhi muchari ng'ama otho ok mos wadgi to be ok wange wadgi mokel sano to un donge pod iwang' donge in kata igo dhako shwago ma ka chiegi obare kanisa to kopenji ni to ndugu dada kawuono biro ni dada ni- ni ni biso ng'ato ng'ato noting' msalapi wuon kar oseswago dhako we ot ka lembi okuo be biro pako kodwa nyasaye ni- ni- ni ni polo wan adonjie gi ler. polo midonje gi paro dhako onge ok ondiki opak yesu roho mar nyasaye nego lweny maneni kuomi aken be wawinjre jowadwa Amen. owete ondik maber ni ng'ama dichwo hero chiege to dhako to luore koro joluor ji to aweyo nikech awaonge kodgi ka kata kendo biso ok nyen dhako mano kawuo kode kata dala ma wuon ot ok awuogo un johera ma wuoyo kodu ma hero mondgi dhako onego her Eh, ok go onge kama ondiki ni eka unu go jomoko siro nagi muma niya no mondiki ni goch yawo pi pach pach dhano iyi nyaka chak igoyi pachi oseyawre ma koro ka in dimba ma nyaka nene nyaka jolubang'i osegero chuny pod ikwamo na roho opak yesu Amen. an gima ng'e ni go en guok maywag matek nikech guok pacho ok ti to dhako midak e ot opak yesu Amen. ma chieng' mane dhi dware to ne piny berni omera Ikawo jomoko ariyo jolweny nega nega simu, fungia simu. Neg sime. Simu chake en kufungia.
Fungia simu. Ikawo jolweny ariyo. Idhigo. Omeri deri ma kata yande ok idega tayi gi sut. Ideri michalo ng'ongruok. Ding, koe kira ding samoro. Iwuok ma kaka jumi to kon jowadu ma wuoth ila mane mwadhien.
Ni kari teri ka jaduong' ni. Jaduong' ni kuno kumidhieno. gimoro amora machalo guok motimo aluny nosekaw mowiti joma moso di maungni ma nosemeri konigi nomera fota fota huko nikech en dala ma ji oluor ng'ama biro kanyo ng'ama oluor opak yesu Amen. kore kisedhi kuno gi ji ariyo achiel ma wuoyo kaka ineno wuoyoni ong'eyo wilo wach makedoko koni ni dhiang' odhero ni dhiang' ok odhero sani korwa kocha ore manitie ikelo wach koni to ng'e wilo tachiel to jachiemo mano okosga e nyumba
ochamo te be iye bok thage bok piru boriwo gi yo mano be biu opak yesu oluori kor gi dhako kaka oluor president ma ka en piny alego gi uganda to gweni pogni mana ng'wen ai se biro da kode kore kiwacho ni ng'ama nong'eyi maler ni in james ni kiaya ibiro ng'eya to nong'eyi maler kata kaka ilil be ong'eyo ong'eyo opaki yesu fwaye badi ni yesu kama jalni kore kichako ter jawo magoyo chakre ka saa ang'wen kochimo abich otieno nyithindo nigi stress moko ma nyithindo gi ofulam nigi uru wabiro penjo gi munyalo nyithindo ok nyal bedo mariek nikech sama onego som ji gore ji lawore makuja hapa rudi hapa ng'ato hobi e dhot nyithindo be neno dosom sadi aken be webi dako game dako ri game Amen. Amen.
Amen. Pamie ni Yesu tho. Haleluya. Ng'ama dichuo ng'ama thuon. Mano tang'eyo. Kendo ka ng'ama dichuo nigi dhako e ot ginindo e otanda. To ng'ato oduong'o kata dhako dogoyega. Giwinjo ka dhako oro ni dhi ng'i ng'ama duong'o dhoot. Opaki Yesu. Nyaka dichuogno dhi ketore lere ka suna. nyaka ang' odhi orad gi gama guduong' odhotno matiende ni ng'ama digi chuo nigi mbi moro ma dhako ongego to ka mbini omiyi why can't you translate mbini into tij nyasaye nikech petro ne lupo noluwo rech to yesu translate e luwo dhano muche ma yandigo go ji ngori to lwar pincha kibie kabe wadwa joma mako ji masa mi mako aneno ka son ona ka ng'at moro ma nyasaye ogo piny aneno ka wachni jachien ogo piny ketng'ano neni gi jachien pok ogore piny ang'o mi kochopo kama nyasaye nitie to ogore piny tieni jachien ok ogoye piny nyasaye ema ogoye piny kech ne en ga gi jachiende no koa ot ok wawinjo ni ogore piny e mitoka to chako keto e yo kobiro obibiro ka jachien to nikode to kochopo kata ogore piny tieni ni nyasaye motimo nani Ochwade piny. donge uneno ka moni ema twegi gi suka chuo to dong' olowe odong' gin gi olowe yani chunywa omako gi gikiare e od nyasaye An- ang'e ni gima idwaro e muya kanyo dhako ok bedie amen chwe mosito gi chuka to kama omako omake to to to tadek to kiato ene kiato be sanu koro bishop ok bed kanyo sanu bishop obed gi chien uneno kaka udigni kotamu kule kodonje to un ma e. suka kalo batiri kata ing'e ang'eya ing'e kod mano ok barwa opaki yesu aa ng'ama nigi ng'ama dichuo nigi potential mologa madhako onego potential wa bitiye kanisa amen kionge roho dwaro webedo niji kato roho onge marwa ni ok luong niya ni ruoth oluongo wa biya biya eruoth biya eruoth walam nyasaye ni ruoth oluongo wa biya biya lejo gi katolike miluongo karwa ni yale ni ti kuma iluongo ji gi kuom yale ni isedonjo ka Kamano.
moseyali ni mowari roho nyaka pong nikech roho ni en momako wasigu ma dalawa molingo e lwete rohoni ema miya teko mar dak kaka dakni rohoni be manyalo panjo kodi ka masira ochime ter rohoni ochalo kaka remo mane omien e dhod jo-yahudi e e dhod jo-hibrania ka gin misiri mondo giwuogi ng'ama onge roho jachien ochayo kato wari mano warruok ok adagi to roho to onge i gino jachien ochayi kata ing'ama dichuo ochayi opak yesu Amen. nyaka wabed gi roho watu kupewa roho iyudo nade chuny bedo maler mokwongo nikech iluongo ni roho maler ka chuny osebedo maler obiro to matik chunyno kende ma kiselero ikoni roho nikech ondike muma ni nyithindo kwayo jonyuolgi rech to pok ochiwo thuol kwayo jonyuolgi kuon to pok ochiwo kidi to un joma richo ka umiyo miyo nyithindu gik mabeyo kamano to ka ukwayo nyasaye roho donge domiwu matiende ni roho ikwayo ok to kwaye gi ng'ama chunye pod ogak roho ok en yesu yesu ma kiluonge chunye tiluongo ka chunyi ogak to ka yesu oseloko chunyi mobedo maler to roho biro to matik to odakie hey! ng'ama dwaro roho dok piny roho biro ng'isi ni dhako ni en un kode gimoro adi gimoro achiel aken be owinjo adonjo kamoro ang' nowena kata chwanyo piem nyithi nyathi jose Gir wuog oko.
bas rohang nolokne opak yesu dichuo wan wawigi waerore kocha kocha ok onego ji yudre ondik maler ma mar jo-hibrania ni kocha ko maler kocha onge discussion mag puothe mimayo kocha onge discussion mag joma ogore e lande kocha be ok wache weche mag adwa ni nyiewna mama koro kante dwa ni winji ni ng'eni Desemba tito amo nananga. Kocho kwache liu mag nengi. Kocha gini wecha di. En nindo gi nindruok. Hapo ndo kagole mapeka yenye manyalo ni kuna. Hallelujah. Kucha ka Yesu chope to ng'ato ok- ok- pilo ka donge diti ma bishop wacho ni ni ok eroga. Pilo ka oketi ni tiende ni kisechopo kacha. Tena ng'o? Nindo. To koa kanyo to gima miyo ji nyuol. donge nitie chwo malamo mang'eny moduogo lamo e sitin buku to dhako to onge kucho ni bishop nolal ni ji lamo wigni maonge kondo to mama wacho ni mano kudwa timo to nyaka ubed piny ma uwinjuru donge ni kamano jobrania moko nyaka ubed piny muwinjo tin labi ni e lamo mane juma ka juma kiseng'e ni se ng'e ni ka kod konto onego wacha adiera nitie chuo ok ni ok odwar osetimo oko en gi glavas oko en gi glavas muketo nyingi gi moko ndiko ni makanika ma kata dhako emorado ka ywak to dhako koma ne makanika wuok kodi to kara nyako wagoyi Hallelujah. opaki yesu Amen. odonjo ni dhako saa ang'wen pile to kara wa mana kumoaye tich to noloro saa apar ka dhako pendo ya ndugu kawuono idonjo malewo nade tich ng'eny kasto amba moro gochona ka ka- ka udo owuok aseloro asa kadoka doka no oyo kendo wang'a oya malich kara ok en kastama ng'ano ne ni shauri yako Eh. kobiro e ot dhako ne nomna kotungu makata dhako ne tugu parwa kawuono bende nane weya mondi pi pim ga chuny ng'ato kodonjo ot be garum ni kaka rum ni pim ga chuny ng'ato Hallelujah. opaki yesu ja nazareth sama ok imiyo dhako gima odwaro e ot dhako dhi dwaro gino oko ma kata idwaro kata ok idwar mae morwako mondwa e chode iwachone kata ka ng'ama chiegni dala make sure ni dwe dhi diriyo we digni ni jika ni ni ni- ni nyaka nyocha wen ni ni ni- koro oka kunu di mangwe mano kidi ngo ko ni kwano no gino kala oyi koro ma kidi ma abiri koro ok ina de koro an ni ka ma biro no tima be te de dwe te de da ko biang tamo lu to ke mang ni yude jeri ti dok ma jakwath dala ni ka kom yu da ko yi ingyo tie dichuo mano jaluo to kiduogo e wiye to jalang' original forever dini yesu nyaka Hallelujah.
haleluya Amen. nyaka upong' gi roho biro dhi kaka roho dwaro amen kendo wawachonu ka chuong' e nye kanisa matiyo ni nyasaye osiepna kanisa no dongo piyo molo ka mon ng'eny ke thoth mon gina jomimiyo en kata kidhi e kanisa miya sadaka en to giluongo ni miya group ne wan gi moro koro kocha ni nomiya ma to koro iluongo ni miya group en omi en ng'ama imiyo to in ng'ama chiwo tiende ni ing'eny moingo ing'eny gi pesa moingo ng'ama dhako joma chwo onego bed kata e front line tiyo ni nyasaye kod mwandu amen ibiro ni gimigol e dwe mangima e dwe amana wacha wacha siling mia adek ng'ama dichuo nyapil moro golo miya pil moro golo miya pil maluo golo miya dwe kore ewu gima utiyo gi kanisa en miya di ing'en ma ng'ama dwa gero od, od mareba ma ng'ama gore gi fuma gi nyithinde ma ma nyithinde ywa boto pile golo miya adek ma en ng'ama no dalo kuom runde ma kata dala pok ogoyo kata mia gi prabich kata miya gi pira gichidio mangima nikech kolo 50-50-50 to awachni gima sani rach ne wasefwenye bwo roho adwa ni winj gino malong'o 50 mineno ji gole kanisani ok en dwach nyasaye satan oloso method mwa- mo- mo- mo- mokelonwa kaka dhier nyalo donjo kuomwa e kanisa egin ng'iang'ia kanisa malong'o kaka ji golo pesa kata imain kani ang'e ni finje ne kari finje ma chieng' midwa golo miya to nyaka igole yo moro ma ng'ama ni mbele neno ni ilwaro miya forever in yesu amen thuolo ruoth biro loso chieng' moro adek chaka duke no kuom chuok kamano haleluya kamano tich ang'wen tich ang'wen opak yesu thuolo amen ng'ama golo pesa ng'ama golo mwandu ok awach matiyo oko matiye kanisa osiepna ng'ani ok chandi mano gima ase- a- a- a- ase confirm kendo mae ng'ama kojok ni dwa timo gima duong' to timo nikech much nyasaye nie tok gima otimono aleluya Glory.
iwacho pile ezekiel ne ok dhako ezekiel ne ng'ama dichuo sama ezekia ezekia was a king of juda ne tuo make to aye nyasaye oro isaya ire ni dhi nyis Hez- hezekia ni o- okaw mwandu ni o- olam nyithinde nikech odwa tho isaya ne dichuo kaka in ma ng'ato somo wacha ni di- ni macha ni ruoth ibe in ruodh odi ondik kamano macho ni nolokre koro to koni ruoth parie kaka setiyo pare ni gima nowacho ni nyasaye ni parie no nomiyo nyasaye omedo higni apar gabich mochako dak e Amen. kara tiyo ni nyasaye nyalo miyo ng'ato nyasaye gi malo amen kawuok kadhi dala adhi machakos kinde go ne pod aidho mtoka machakos an machakos nawerago nikech ok en kiwango na ng'ama ong'waro koni kiwango mar bedo machakos Wach ni country bus.
country bus ang'e ka yudo nyiri malong'o ni kore kiguni gi joma be donjo gi gi- gi gwen kucho kwe kwe kwe ni kore kidwa ni- ni- ni- songa huko to be kidu king'iri to to king'iri to wari min be midhum pilai pilai ai to be ka kore ing'e kuma be intie gi mitoka midwa idho en mtoka ma dawi ma noidho gi kwaru ibiro duogo yudi e kor dongo idwa idho to apenjo ni jopiny moluongo ni jopiny ma ok owar to dhi e ena to dhi e ang'o cha Transline. line to dhi e easy call To dhi e Guardian. Eh, to dhi e guardian to gi coast line magi kuma joma jopiny ma ma ok owar dhiye joma owar to ting'o bag gichalo rohuni mono orade chiro kochimo machakos piny gidhi Eh, gipenjo be ingi chieni Sana, mnuna eh. migori ni pesa ngapi Hallelujah. hapo kadonji adru kwa hiyo badini Yesu haleluya Glory.
Unataka kulunga te kiwango mtu duke kiwango mora to kiwango gite hibi giye kunyo kata kadog piny kendo umenya kabundu ngiyo titi tindi gwe Eh, yawa. joma chung' neno birkati yani kwar moa e kanisa mochop kodi nyakeo dhako ng'iyo ti gwen Piero adek oketni e mesa. Ibe ichamo ka chunyi o- ogeno nikech onge gim- gima inyalo go. Chamo ka chunyi ni safi, tie gweno. Ma wicho dhi kaju bangi to ng'e to dhi sauri moyo to kore to dhi kibira tielo to in moweni. Choki dhi kamano. Opaki Yesu. Ing'eyo joma chamo gigo gin joma ok ti ne Nyasaye gi mwandu. Ng'ama tiyo gi Nyasaye gi mwandu iyudo e dho bucha. Jimo kadhi kar Uganda yudo ka matumbi pimo gi lwedo kama. Joma waro pango laini pimo pimo gi matumbi gi lwedo. Kar mondo odhi e bucha moseluok malong'o mong'e nong'iewo grade mane. Pimo ne gi lwedo kamae matako nie iye, adundo nie iye, chieth nie iye. Mano ng'ama owar pimo ni pimo ya mia mbili, pimo ya mia tatu ni chodhore. Haleluya. Onego wakal kiwango no kapo adiera ni Nyasaye mwatiyo neni e wuon mwandu fedha gi dhahabu. Haleluya. Onego wakal kanyo. Onego wakal kanyo. Usipe joma chuni monego ubed josunga e kanisa molumu. Nego koni mama wane wach nan ma dwa golo. Paulo wacho ni ber ka wasungre waro. Ni ber mondo asungre ang'o? E waro. Na- Nitie sama igolo gimoro e sunga. Eh. joma neno mondo onen ni mane kaka idhigo bedo gola not singa lof mama ambe adwa nang'iew ni pi ka adwa nang'iew na mama soda en gima onge mpangilio mar chat Yeah. tichunga chunga program chiwo kichiwo kata ne mini nidwa gol program ochung'te nikech ka ok ochung'no kadhi nindo keny mana chung'o program haleluya ni ng'ato dwa golo pesa mayie achunga koni jawer wan mondo an wan mondo wach moro donjo kama nyie igola lofu opak yesu Amen. ibiro neno ka gini igolo no jaduong wuod kisumo owado ni bedwa gol owado ni bedwa gol owado ni bedwa gol imotivate ngata ngata manie kanisa kanyo ibo yudo ka ji chako laro tiyo ni nyasaye haleluya Amen. aye gini setiyo ni nyasaye kineno ka nyasaye otimo ni osiepna gino kik iwe mokitime neno haleluya akende wawinjore Jadi mas pebi so papara ni be selama ni. Kaki dwaro yudo pesa moro. To kaka cha yudo pesa kaka tano yudo. Odogo link to kun matoka wacha. Iso gulu kuna kula kin mapani. Nenda ni alengi. Omera ko kine no kaka lengno. E kaka pesa no bilal. Chimu wadhi chokruok Rongai. Koro nitie joma bende kudhi chokruok donge jomoko fe atamo. Koro kono jowada kaka waniwe wachoke matin matin. Wami joma onge fe mondo wadhi adhi akibira dichiel. koro wachimo ng'at moro matiyo e nation center mane walamo ne nyasaye tiyo e nation center ka editor maduong' e nation center sani nosewile ni kisumo to wadhi ire wapenje nomera kibedi gi gimoro wamed ni jogi kata nduru wangu ganna gi sing prabik patira nyaka tao takoto kibedi dhi nango ni a a kaso jopo tao to kora ng'e kaka gitin

jowadwa lamne u bi ing'e ni tiyo ne nyasaye nyalo yawoniga yore kata ok ilem jatend nyasaye ma kawach mochopo nyasaye pa jalweny moro noma- nomora ahinya nosetho nogola konyango ogola koga ogola jajigo ogola ne wacho ni ka sama osedhi ma koro lamo two ma- ma- manolam to onge gima biro be- aked be usega lamo sucho position ma ilano ilamo to no- ino anwa wad ma onge mabiro man medre to duondi otwo ta ka ng'ama ka ng'ama nigi tuo mar kahera we thagri gi lamo mang'eny dhi ka ka mwanduni moro achiel to gitin nyasaye pu iwach nyasaye ni guth koro tim ineno ka timre automatic akani ka nyamiu siri ma pok ong'eyo we dhi gi gilamo ma okang' osudo lam ringruok aye dhi adhiya kata ka ka note atm un joma ni atm kata mana ginene mpesa para para jatiesani ya bishop in kanie namba ni otiyo nie wa mo si ra oru ni kare mo kan ta ka de tun dal fare yo be ga oru prabi prabi ni ka fure prabi ti bole ga no tata me akori golo nan ni ni ka ka ka to tin a ka ka ka to tin ka me onge kiri ga be be ni ano tan ki mede mi ari tu be mi ari ki ona gi manyalo golo ni ka kori ore mi ata tuka koja kodhi mar kasling apar adong gi prochi gi rura mo kanya chunge mpesa ni mi atwe 90 bob to 90 ni to jalemba mo opaki yesu Haleluya. Amen. Mon gima magolore dong'ie. Mi kang wachi kama to ni eh, ni ung'ado ung'awo gino. An gika matin to ok awe oro kuno nyango. Kanya winyo ni jomwande ma oro pesa. Ma to wawacho ni. Hallelujah. Opaki Yesu to. Amen. Tinge badi ni Yesu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Ng'ama dichuo wuok wuok ka ng'ama dwaro yudo ng'wech mar aputh injili. Ma yomb ji. Yes. Ok en ng'ama dwaro mang'eny. Ma dichuo be wechene ng'eny, wechene tin. Ochocho to sewacho. Kendo wacho dong kata wacho kamane odak e odi ka in gi dhako. Jena ng'en ka sega wacho gimoro to asewa. Ka kisega wacho no, ang'o moni wache kanisa? Osiepna moro nitie ne wakawe ka ng'ama oran. Kara ok noran. Ne tiyo kanisa no misache mane wago tich, mane wago gino. Ochuno te madhako mapinto koro wadok tamang'o. Koro koko na jira, chuno pesa chate. Koro kako dugi ro bete. Kendo walo ne bebe. Kendo ka ka dwe moro chiemb chiemo ka choko chop. Kendo pono sechulo te. Osiepna sama wuoyi kodi no ng'ano nigi apartment Kisumu. No somo tij sitima be ok osome college mag jua kali misomo mag, mag jua kali. Osomo rwako sitima iluongo ni ins- electrical installation. Sama wuoyi kodi ni owado ni Kisumu ma win tenda ka jo county ma Kisumu. Ma sama pesa mane oyudo gero en gi gima iluongo nang'o? Apartment. apartment to in in gi apartment koso in gi kios isetieko nairobi higni piero ang'wen ichiegni dhi dala kata kata pok ichopo piero adek to aneni kidhi nikech gima itimo Nairobi kata ibo tami haleluya aneni ka ineno ang'a madhi haleluya lweny magore Nairobi ka momi iwuoge ma pod irito fwaye badi ni Yesu nyane kanisa awacho ni adiera keta keta ji e kanisa donge ineno onge ng'ama wang'e rach ka nyi joma tiyo ni Nyasaye gi joma ok tim nyasaye ma igi kwar migi higa ing'e kaka ngimagi chal olokore kendo opogore ng'ama tim nyasaye ngimane lokore amen ee gonego ni pod bishop ni kia ni ni biro e chokruok gi tiende gi no- no- no- noidho ndudhi ni ndudhi to sama oluongo wan bishop ikwadhi kamoro to bishop kacho kimto nyaka maonge wach kimto nyaka maka musi ni bwana tiweni tiweni imano ni kimto Opak Yesu. Amen. To wan wang'eni ni giwach. Ma yalo wach Nyasaye mi winyo kuma wach oaye gi kuma wach dhiye. To pod idho ndudhi. To en gi jolemo madhi mia achiel gi wiye mia ariyo. Nobet e kanisa tich gen na olo we. Ibiro olo ma oli awacho. Opak Yesu. Nitie gima iluongo ni surprise, a divine surprise. Maga ir Nyasaye to moko nitie ma a kuma kata oa kuma kodhi kuma machielo. Pod iluongo ni divine kata oa ir Nyasaye kodhi